Varhoma, ku avanyisa ka vukhume. Vamakwerhu, ku navela ka mbilu ya mina ni xikhongelo xa mina lexi ndzi va khongelelaka ha xona eka Xikwembu hileswaku va ponisiwa. Ndzi nga va mbhoni ya vona leswaku va hisekela Xikwembu, kambe va hiseka va nga ri na vutivi, hikuva leswi va nga tivangiki ku lulama loku nyikiwaka hi Xikwembu kutani va lava ku lulama loku va ti endlelaka hi voxe, a va ti vekangi ehansi ka ku lulama loku nyikiwaka hi Xikwembu, hikuva makumu ya nawu i Kreste, ku endlela leswaku un'wana ni un'wana la pfumelaka a endliwa la lulameke. Muxe u tsarile leswaku munhu la lavaka ku lulama loku humaka enawini u ta hanya ha kona. Kambe ku lulama loku humaka eku pfumeleni ku vula leswi, U nga tshuki u tivutisa leswaku xana la nga ta tlhandlukela etilweni i mani, hikuva ku vula sweswo i ku xikisa Kreste. Naswona u nga vutisi leswaku xana la nga ta xikela exivandleni xa vafi i mani, hikuva ku vula sweswo i ku humesa Kreste exikarhi ka lava feke. Kasi ku lulama ku vula leswi, Rito ri le kusuhi na wena, ri le non'wini wa wena ni le mbilwini ya wena. Hi rona rito ra ku pfumela leri hi ri twarisaka. Loko u vula hi nomo wa wena leswaku Yesu i Hosi, ni loko u pfumela embilwini ya wena leswaku Xikwembu xi n'wi pfuxile exikarhi ka vafi, u ta ponisiwa. Hikuva munhu u pfumela hi mbilu, kutani sweswo swi n'wi endla a va la lulameke. U vula hi nomo, kutani sweswo swi n'wi endla a va la ponisiwaka. Tsalwa ri te, Un'wana na un'wana la pfumelaka eka yena a nga ka a nga khomiwi hi tingana. A ku na ku hambana exikarhi ka Vayuda ni vamatiko, hikuva hinkwavo va na hosi yin'we leyi minkateko ya yona yi talelaka hinkwavo lava khongelaka yona. Hikuva un'wana na un'wana la khongelaka vito ra hosi u ta ponisiwa. Kambe va ta khongerisa ku yini eka loyi va nga pfumelangiki eka yena xana? Va ta pfumerisa ku yini eka loyi va nga twangiki ta yena ke? Va ta titwisa ku yini Loko va nga ri na mudyondzisi xana? Kutani vanhu va ta dyondzisisa ku yini loko va nga rhumiwanga ke? Hi laha ku tsariweke ha kona va ku, A hi ku tsakisa ka vona lava taka va tisa mahungu lamanene. Kambe a hi hinkwavo lava amukeleke mahungu lamanene, hikuva Esaya u te, Hosi, xana i mani la kholweke leswi hi byeriweke swona xana? Hikwalaho ke, ku pfumela ku ta hi ku twa, ni ku twa ku ta hi ku byeriwa rito ra Kreste. Kambe ndza vutisa ndzi ri, Xana va nga va va nga ri twanga ke? Hakunene va ri twile, hikuva ku dyondzisa ka vona ku twakele emisaveni hinkwayo, ni marito ya vona ma fikile emakun'wini ya misava. Kambe ndzi engeta ndzi vutisa, Xana Vaisrayele va nga va va nga swi tivanga ke? Ku rhanga Muxe a hlamula a ku, Ndzi ta endla leswaku mi va ni mavondzo eka tiko leri nga riki nchumu, ndzi ta endla leswaku mi va ni vukarhi eka tiko leri nga riki na ku twisisa. Kutani Ezaya a tatisa ni ku engetelela a ku, Ndzi kumiwile hi lava a va nga ndzi lavi, ndzi humelele eka lava a va nga vutisi nchumu ha mina. Kambe hi tlhelo ra Vaisraele u ri, Masiku hinkwawo ndzi tshambulutile mavoko ya mina, Ndzi vitana vanhu va mina lava tiarisaka, lava lwaka na mina.